Baatiin Muharram tun baatiilee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana keessatti sadarkaa kanneef afran keessaa isii takkaa jechu duba. Inna ciddata shuhuuri cinda Allaahi ithnaa cashara shahran fi kitaabi Allaahi yawma khalaqa as-samaawaati wal ard minhaa arbacatun xurum. Baatiin Rabbiin uume subhaanahu wa ta'aalaa baatii kudha lama. Baatii kudha lameen keessaa baatiin afur ammoo kabajamtuudha ja'a Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Baatii kabajamtuu san keessaa takka Muharram tanaa ja'a. Kanaaf duba Baatii tana keessa soommanni soommana soommana akkaan guddaati. Baatii tana keessa khayriin dalagan khayrii akkaan guddooti baatii kabajaa qabdu waan taateef jechuudha. Namni ammoo baatii tana soommanuu barbaadee durarraa eegalee hanga dhumaatti baatii tana keessa soommanuu ni danda'a sadarkaan soommana kanaallee soommana guddaadha jechuudha. Ammoo namni baatii tana durarraa eegalee hanga dhumaatti guutuu isii soommanuu hin dandahin guyyaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa taksiisa godhee keessa kaa'eef ka sadarkaa addaallee keessa kanneefi jira jechuudha. Guyyaa san namni soommane dilii ama takkaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isarraa haqa, dilii ama takkaa isarraa buusa. Kunis guyyaa kami? Baatii Muharram tana guyyaa kurnaffaa isaati jechuudha. Soommana Ashuuraa ka ja'aniin kanaa jechuudha duuba. Rasuul alayhi salaatu wassalaam gaafa Makka irraa Madiina godaanan ummata Yahuudaa isaanii soommana kana soommanu agare guyyaa kana. Ni gaafate Rasuul Aleeyhi Salaatu Wassalaam guyyaa kana maaliif soommantanii jennaan bar guyyaan kun jaaniin guyyaa Nabi Muusaan ummata Yahuudaa jalaa nagaya itti bahe guyyaa Nabi Muusaan jechuu yaani guyyaa Nabi Muusaan afwan Fir'awna jalaa najaa itti bahe waraana Fir'awnaa jalaa najaatti bahee Fir'awna immoo Rabbiin achitti fixee guyyaa nasriin Nabi Muusaa keessa mul'attee guyyaan kun kanaaf galata Rabbiif galchuu jecha guyyaa kana soommannaa jennaan Rasuul Aleeyhi salaatu wassalaam maal jee nutiitu nabi Muusatti isinirraa haqaa nuti soommanuu qabaa jee Rasuul Aleeyhi salaatu wassalaam. Soommanni kun osoo soommanni ramadaanaa dirqama hin tahin dura soommanni kun waajiba ture jechuu. Guyyaa kana soommanuu waajiba ture. Guyyaan kun guyyaa kurnaffaa baatii muharramii jechuu. Guyyaan kun guyyaa kam ta'a guyyaa salaasaa guyyaa arbaa ta'a jechuu yoo rabbiin fedhe inshaa Allah. Guyyaan kun guyyaa arbi'aa tahaa jechu arbaa amma iftaanii kana tahaa jechu duba Rasul aleyh salaatu wassalaam soommana kana sahaabaan dirqama akka soommanan itti godhee jechu ammoo eega baatiin ramadaanaa dirqama taatee soomanni ramadaanaa eega dhufee booda soommana kana sunnaarra dhiisee jechu abbaan fedhe haa soommanu abbaan fedhe haa dhiisu jee dhiisee jechu ammoo namni guyyaa kana soommane dilii amat takkaatiitu isarraa bu'a Rasul aleyh salaatu wassalaam maal ja'a duba hadiisa biraa keessatti Yoonin amata dhufu kanin jiraadhu taate, ummata Yahuudaa kana faalleessuudhaaf jecha guyyaa saglaffaatillee itti ide'eetiin wajji soommanaa je'e, Rasuul aleyh salaatu wassalaam. Yahuudaan guyyaa kurnaffaa soommanaa turan, Rasuul aleyh salaatu wassalaam guyyaa saglaffaallee itti ide'eetiin soommanaa je'e yoonin kanin jiraadhu taate. Kanaaf duuba ulamaan Islaamaa maal ja'an, soommana guyyaa Ashuuraa kana, baatii kurna, baatii Muharram guyyaa kurnaffaa kana, guyyaa tokko duraan itti idaatee soommanuun, takkaahuu ammoo guyyaa tokko isa boodaan itti idaatee soommanuun sunnaadha jaan Rasuul Aleeyhi Salaatu Wassalaam guyyaa tokkoon itti idaa waan je'eef jecha. Kanaaf duuba obboleeyyan Islaamaa guyyaan saglaffaa, saglaffaa fi kurnaffaa nama soommanuu fedheef guyyaan saglaffaan eedana tahaa jechuudha. Guyyaan saglaffaan salaasaa taha. Guyyaa salaasaa taha. Salaasaadhaa fi guyyaa arbaa wajji soommantaa jechuudha. Yoo kana hin dandeenye immoo guyyaa arba'aatii fi guyyaa kamisaa wajji soommantaa jechuudha. Guyyaa lama walitti aansitee soommanuun sunnaadha jechuudha. Kanaaf inshaallah ani warra 9ffaa fi 10ffaa wajji soommanurraa inshaa Allah yoo Rabbiin fedhee edanuu fi boruu wajji soommanuuf deemaa jechuu duba inshaa Allahu ta'ala atis duba yoo feete akkasis soommanuu dandeessa yoo feete ammoo guyyaa arba'atii fi guyyaa kamisaa soommanuu dandeessa jechuu yoo barbaadde guyyaa salaasaatii fi guyyaa arbaa soommanuu dandeessa jechuu kanaaf duba soommana kana soommannee dilii teenya ta'amat takkaa firraa haa buusnu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yeroo kheyrii keessa dalgannu nuuf kaa'ee jira qoodee irraa haa fudhannu isiniin jechuu barbaade inshaa Allah